Бәлки, беренчедән табигый, икенчедән гысьянчы холыклы кеше буларак, ниндидер бер анархист буларак та, мәсәлән, миңа ул кызык, мәсәлән, кайвакытны сизәм, күпчелек э, рус телендә сөйләшергә тырышканын күреп тә, ниндидер бәлки бу үзенә күрә э, кире беткәнлектер, э, шуны шуны дәлилләп тә мин татарча сөйләшергә тырышам. Ә тулаем алганда бу табигый әйбер, ипи ашаган кебек, татарча бөтен җирдә сөйләшергә кирәк. Э, авылда да, район үзәгендә дә, Казанда да, хәтта Мәскәүгә баргач, Мәскәүдә дә сөйләшергә була, метрода да, Базарларда, кибетләрдә дә татар кешеләренең биркалары бар, яки үзбәкләр, кыргызлар татарча аңлыйлар. Һәм әле Мәскәүдә менә яңа гына укыдым. Хәтта анда метрода инде рус теле белән бергә үзбәк һәм таҗик телләрендә дә аңлашылсын өчен яза башлаганнар икән. Чыгу, керү, аңлату, шундый гомумән иң кирәкле язуларны. Э, татар телендә дә булса шәп булыр иде, лайман. Гомумән безнең Татарстаныбызда да һәрвакытта да. Э, гомумән э, инде менә татар теле турында синең татар милли хисе менә инде шигырь укып башладың шушы хисләр суынмадымы гомумән синең менә шушы милли җанлы кеше икәнлегеңне белә идең кимик без синең әйеме бу хисләр сакланамы синдә хәзер үк ул саклана бары тик ниндер бер ничек дип әйтим инде сыгылма формага күчә рациональ формага чынбарлыктан чыгып мәсәлән э, мине Э, әдәби телдә сөйләшкән кешеләрне бик яратам ләкин чынбарлык шундый безнең татар дөньясы яки татар белән дустана мөнәсәбәттә тыгыз мөнәсәбәт яшьтирән халыклар бик күп төрле йолалар гына түгел ул тердә дә күренә уртак бер әдәби телне беләсезме менә совет чорында һәм революциягә кадәр менә шул җәдидчеләр яки мәгърифәтчеләр Таратканнар иде менә үстергәннәр иде. Шуның өчен, моның өчен шушы Казанда яшәүчеләр, сезнең кебек журналистлар, зыялы кешеләр, мәдәният таратучылар, мәгърифәтчеләр армый талмый ниндидер бер уртак әдәби телне пропагандаларга тиеш дип уйлыйм. Мәсәлән, бу беренче чиратта безнең э, мәсәлән, Уфага барасың, Урал артына, Себергә, Мәскәүгә, кайвакытны һәрбер кеше үзенең э, әдәби телдә сөйләшә яза белмәү сәбәпле, ниндидер диалектында сөйләшә башлый. Кайберсендә бер-берсен төрле диалектлар аңламаска да мөмкин. Шуңа күрә уртак әдәби телне үстерер өчен элек Коръән тәфсире яхшы булса, менә шул Коръән тәфсирен укып татар телен мөкәммәл әдәби телен өйрәнәләр. Йола китаплары, вагаз укучылар, мәсәлән, Җәлил хәзрәт, Госман хәзрәт, Камил хәзрәт, башкалар, сезнең радиолар, телевидениелар, дикторлар һәм концертлар, җырчылар, кайчакны әдәби сәнгать әхелләре, артистлар саф матур итеп татарча сөйләшсә, башка диалектта яшәүчеләр дә акрынлап кына шул әдәби телне өйрәнәләр. Ә менә чын-чынлап укый, яза белә торган, бөтен нечкәлегенә хәтле белә торган, матур сөйләшә торган кешеләр булсын өчен бик яхшы мәктәп булырга тиеш, татар милли мәктәбе булырга тиеш. Менә совет чорында мин редакциядә эшләгәндә безгә совет чорында калган кешеләр 2005 елга хәтле дәвам итте ул. Чиләбедән Нугайбәк районыннан хатлар килә дием. Ставропольдан э, төркмәннәр, э, Кавказдан ногайлар татарча хат язалар. Чөнки алар татар китапларын укып үскән, татар радиосын, татар гәҗитләрен һәм татар мәктәбендә укыганга күрә, үзләрен инде бер гомуми татар теле, мәдәнияте һәм хәтта татар халкы кысаларында яшәгән кебек хис итәләр иде. Менә шушы, әгәр дә татар мәктәпләре көчле булса һәм бөтен җирдә күп булса, татар телендә мәгърифәт, мәгъриф булса, мәдәният булса, татар гомум уртак сөйләм теле дә нитеп үсәчәк. Менә шул. Телеңдә булдымы диләрме әле? Безнең бүгенге кунагыбыз шоумен, җәмәгатьчелек эше журналист Гамил Нур. Без инде Гамил, менә синең фикерләреңне инде тапшыру башында ук тыңлап тордым да, татар журналистикасы гомумән үзенең бер талантлы кешесен югалткан дигән фикергә килдем. Синең һәр язганнарың мин бөтенләй дә укыган юк, күргән юкмы, әллә күрсәтмичән генә язасыңмы? Гомумән, синең шикелле шундый сәләтле, талантлы кешенең язмавы ул инде гафу ителмәслек хәл булырга тиеш бит инде. Әллә синең бөтенләй энергия, вакыт калмыймы иҗатка? Әллә теләк юкмы?
Мин эшләгән вакытта бик коточкыч, э, ничек дип әйтим инде, тәэсир көченә ия журналист идем. Безнең мин эшләгән баш мөхәррир булып сәламәтлек, бакча, сердәш, гаилә, шундый вакытта гәҗитләр, журналлар, э, календарлар, алар йөзәр мең, йөзәр мең әбүнәче җыядыр и, һәм алар Коммерцияле, шәхси яки иҗтимагый формада чыга торган журналлар иде. Аннары Интертатуруда, Татар-информда һәм бөтен матбугат чараларында язып чыктым. Хәзер инде ничектер ул эш бераз гына ялыктырды да кебек. Аннары э, укучылар даирәсе үзгәрде, медиа ресурслар, матбугат үзгәрде, ул блогларга, инстаграмга, фейсбукка һәм башка чараларга күчте. Хәзер мин инде ул хәтле актив эшләмим, сабыррак формада, күбрәк шул йолалар, э, бәйләмнәр оештыру, психологик үзенчәлекләр, э, кешенең шәхси бәхете турында яки шәхси тормышы турында гына э, вак-төяк хәбәрләр генә язам дисәм дә әйтәм. Син мөгаен дөрес әйтәсендер инде, мин басылдым, минем дәрт качты инде. Ул язу темасынан, ләкин ниндер бер кызыклы, мавыктыргыч тәкъдимнәр булса, бәлки яңадан күп-күп итеп яза башлармын дип уйлыйм. Димәк, э, журналистикага әйләнеп кайтырга синең әле теләкләрең, ниятләрең, Лилин бабай әйтмешли, э, дары бар дип әйтәләр әйме базда. Э, синең инде андый теләгең, ниятең бар булып чыга. Бар, бар, әгәр дә ниндер бик кызыклы булса, ниндер тәэсир көченә ия, ниндер мавыктыргыч булса, Бәлки кайтырмын да менә. Чөнки э, соңгы елларда күбрәк бәйрәмнәр оештыру белән мавыктым. Шоу бәйрәмнәр бөтен э, Россия төбәкләре, э, элеккеге Советлар берлеге һәм хәтта дөнья күләм Европа илләренә дә чыгып керәм кайчакны. Э, шәхси бәйрәмнәр, гаилә бәйрәмнәре яки милли бәйрәмнәр, сабан туйлар оештыруда күп катнашырга туры килде. Менә шуның белән мавыгып, журналистика, публицистика, язучылык эше кимеп торды. Һәм инде минем игълан итәсе килә, хәзер безне тыңласалар, баш мөхәррирләр, нәширләр, газет мөхәррирләре әзер кыеп куйган журналист утыра име, һәм әле аңа әйе, менә инде үткен каләм иясе, аның менә нәкъ котыш кош котыш эшләү теләге бар. Һәм шулай ук мин мастер-класс та була алам, чөнки мин бары тик шәхси гәҗитләрдә эшләгән кеше әбүнә җыю Мин бүгенге көндә блогерларга һәм ютубта кадрлар төшерүчеләргә өйрәтәм, нәрсә турында сөйләргә кирәк, нәрсә турында төшергә кирәк һәм ничек иттереп тыңлаучыны яки караучыны дөресрәге, укучыны җәлеп итәргә кирәк, шундый дәресләр дә бирәм. Ә менә милли темаларга хәзер ничек язарга кирәк, ничек итеп тәкъдим итәргә кирәк? Менә безнең бит инде тиздән халык санын исәпкә алу аеме. Гомумән, милләтебезнең язмышы турында без татар мәйданы тапшыруында сөйләшәбез. Менә бу темага Син үзең, журналист буларак, ничек итеп язар идең, ничек язарга кирәк? Блогер буларак ничек бу темага? Хәлвә, хәлвә дигән саен, хәлвә тәме авызда башта пәйда була, ләкин ул 3-4 тапкыр әйткәннән соң туйдыра. Милләт, милләт, татар, татар дип сөйләүдән аның ниндер дәрәҗәсен киметә дип уйлыйм. Шуңа күрә бары тик бик халыкчан, бары тик бик гади, бик аңлаешлы темалар белән генә э, милли темага якын килеп була дип уйлыйм. Кызганычка каршы, менә татар мәктәпләренең саны кимү һәм татар теленең дәрәҗәсе бераз кимеп төшү э, милләт зыялылык даирәсен тарайтты, чөнки һәр халыкта да 1%, бәлки 2% халыкны гына милли темалар кызыксындыра инде, гомум кешелек, гомум сәяси темалар. Әгәр дә татар теле даирә бик азая икән, аның милләт темасын кайгыртучылар да азая. Шуңа күрә безгә татар телен куллану даирәсен арттырырга кирәк. Шуның белән бергә милли темаларны аңлаучылар, яклаучылар темасы да артачак. Моның өчен инде, әлбәттә, син мөмкин, менә шулай мөмкин булган урында татарча сөйләшергә, татарча аралашырга, татар телендә э, гомумән чараларны алып барырга. Ә үзең татар матбугаты белән танышып барасың, э, вакытың каламы ансана? Әйе, әйе, чөнки беренчедән киоскларда бик яхшы матбугат бар. Менә кичә кергәнем киоскка татар телле татар матбугаты да бар, хәтта рус телле татар матбугаты да бар, мәсәлән. Карап тордым, Звезда Поволжьены алар, Республика Татарстанны алар. Икенчедән, Telegram каналлар бар, Facebook бар, Instagram бар. Татар мәтбугаты яңа яссылыкка күчте, Шәхри Казан, Ватаным Татарстан һәм аларның журналистлары үзләре блогер кебек, хәтта Болгар радиосы һәм ТНВ, әлбәттә, беренче чиратта аның журналистлары да үзләре дә блогер буларак та һәм гомуми радио һәм телевидениедә интернеттагы тасмаларда хәбәрләрен укып барам. Һәм бу, мин уйлыйм, яңа форма журналистик, яңа форма мәтбугат дип. Хәтта менә Болгар радиосының да инде яңа форматы, тасмаларда күренә, инстаграмда күренә. Турыдан-туры Челтәр радиосы яки ФМ радио гына түгел, бик киң җәелде. Мәсәлән, бер вакытны театр турында бәхәскә кергән идек, берәү әйтә, 300 анда тамаша залында фәлән-фәлән булырга тиеш. Мин әйттем, театрның тамаша залы ул аның бер проценты гына. Аның тамашачысы берничә миллион, 300 кеше мәсәлән тамаша залына керә, аның каравы 3 миллион кеше. Радиодан, телевидениедән, китаптан укып, рухланып, шәхси тормышын белән кызыксынып, ә артистларның яше шуның шикелле үк, бүгенге мәтбугат та ул, һәрбер күзәнәккә, һәрбер күзгә, колакка, тасмалар, интернет аша һәм башка ысуллар белән, имеш-мимешләр белән WhatsApp группалары аша, үзара мессенджерлар аша хәбәр алышу белән барып җитә, сезнең сүзне шулай иттереп ишетәләр. Гамил, тагын бер тема, әйеме, менә синең регионнарда булам дип әйттең, әйеме? Бу сүзне син әйттең бит инде, әйеме? Әйе, әйе, бик еш булам.
Әйе, татар матбугатында кызыксынып укып баруың турында әйттең, менә шушы ике сорауны берләштереп, шушы сүзләрен берләштереп сорау бирәсе килә. Башкортстан темасын, әлбәттә, инде яктырткан теманы син шулай күзәтеп баргансыңдыр, әйеме? Бу инде шулай безнең милли тема. Менә бу бу мәсьәләгә карата анда хәзер якынлашып килүче шушы халык санын алу белән бәйле темага синең үзеңнең шәхси фикерләрең ничек? Шушы төбәктә булганың бармы беренчедән? Син Башкортстанда еш буласың белүемчә. Мин мөгаен шул Казаннан йөрүче бердән бер шоумендер инде Башкортстанга, чөнки Башкаларны кертмиләрме?
Юк, аннан түгел, чөнки без бит инде алай кертмәслек дәрәҗәдә шау-шулар куптарып йөрмибез, без шыпырт кына Өйләргә генә барып эшләп кайтабыз, чөнки ни, мин, мин эшли торган контент ул авыр контент. Мин музыкс эшли алам, мин инглиз телендә эшли алам, мин шулай ук башкортча эшли алам. Һәм инде аракысыз эшли алам, шуңа күрә ә, ул мәсьәләдә анда кытлык бар. Урал артына хә Чиләбегә хәтле барам. Гомумән алганда шулай ук менә әле күптән түгел Татарстанда бер башкорт татар туен ясадым. Э, Без, ничек дип әйтим, уртак мәдәният тә бар, шул ук вакытта, мәсәлән, гомумән, татар мәдәнияте дә үзе бик күп төрле, чуар, моңарга зарланып файда юк дип уйлыйм. Безнең гомум татар яки татар-башкорт мәдәниятенең күп кырлы булуын, киң болындагы бик күп чәчәкләр кебек булуын аңларга кирәк. Мәсәлән, сез ничек уйлыйсыз, менә Татарча чәй ул ничек, нинди була ул гадәттә? Ул гадәттә мәтрүшкәле яки сөтле чәй дип уйлыйм инде мин. Шунысы ничек Менә, булса. менә шул, шул сөтле чәй дип уйлыйбыз, ә мин уянып китәм каядыр, мәсәлән, э, Сарытау ягында яки Пенза ягында яки Чиләбедә, икесендә ике төрле иртә белән чәй эчертәләр мине. Мәсәлән, берсендә кофе эчертәләр, сөтле кофе. Кофе, чәй генә түгел, сөтле чәй Хәзер миңа калса менә әйтик 5, 6, 700, бәлки 10 миллион татар бардыр. Аның 10 проценты сөтле чәй эчә. Хәтта Казанда да сөтле чәй эчүче бик аз. Шул вакытта Актанышта азна кайда аны бик ешчәләр, ә Чиләбедә рус кешеләре дә сөтле чәй эчәләр. Һәм соңгы менә бу татар йолалары мәдәният революция кадәр бер төрле, совет чорында бер төрле, хәзер яңа формалары пәйда булды. Мәсәлән, кофе эчә башлады бик каты күп. 10%, 20% иртә белән кофе эчә, хәтта сөт эчәчми, кофе эчә. Шундый ук йолаларга мөнәсәбәтле, хәтта ризыкларга мәсәлән. Без бик данлыклы дип сөйлибез. Бәлеш, э, итле бәлеш. Ә ул чынбарлыкта Чулман арты бәлеше китә, мәсәлән, Әлки районыннан алып Уфага кадәр даирәдәге бәлеш. Ул, әмма ул да гомуми татар кухнясына әверелә башлый, чөнки радио, телевидение, газетлар, журналлар, китаплар шул бәлешне татар бәлеше дип тарата. Аны хәзер Буада да пешерә башладылар, Балтачта да, Кукмарада да, Казанда да пешерә башладылар. Шул ук, мәсәлән, Бауырсакта. Мин гомумән татар йолалары, э, кухнясы, мәдәнияте, җыры аеруча инде аның иң бай өлеше Шул Манар ягында башлана дип уйлыйм. Менә шул Чаллыдан алып Уфага кадәрге даирәдә һәм менә шул мода тау ягына да тарала, Казанга да тарала, Казан артына да тарала. Менә шулай иттереп акырынлап кына уртак татар мәдәнияте, кухнясы пәйда була. Яшәсен иң мөһиме татар мәктәбе, татар матбугаты, шуның белән бергә уртак Татар мәдәнияте дә ныгый, пәйда була. Гамил, менә синең шикелле шундый милли җанлы, үткен телле кешеләрне Башкортостанга әле э, шәхсән үзең әйткәнчә өйләргә чакыралар икән әле. Бу якта чын миллилек көчле дигән сүз әйме. Андый кешеләрне чакырмаслар иде бит инде әгәр. Менә синең анда еш булам дип әйтүең дигән сүзләрдән чыгып әйтүем инде менә. Бу бит минем эшем бит инде, мин ни менә, мәсәлән, өйгә килә пешерүче, җыештыручы, сантехник. Алар бит инде милли мәсьәләне ишек төбеннән кычкырып э, декларация ясамыйлар. Син үзең Тама- алар белән чагыштырма инде. Әйе, мин дә шоумен, шоумен, мин бит инде дәгъвәтче, мәгърифәтче Әйе. буларак эшләмим. Беренче чиратта ипи аша эшем барам инде анда әйме. Әмма параллель рәвештә безнең э, профессиянең үзенчәлеге, бәйрәмнәр оештыручылар, алар тәмле сүз, туган телдәге мәдәният, татарча биюләр аша безнең мәдәниятне пропагандлыйлар. Менә сез радиодикторлар, сез халык күңеленә ниндер бер балмай кебек ятасыз. Без дә шул э, калып белән эшлибез. Без инде акрын э, рәвештә үзебезнең телебезне э, пропагандлыйбыз, килеп-килеп кочаклыйлар. Минем әнием шулай матур сөйләшәдер, сезнең телегез үзенчәлекле. Чөнки һәр төбәктә Казаннан ераграк булган саен үз диалекты бар. Алар Казан калыбында сөйләшүгә, ә менә Казан арты диалектына, акцентларына бик сусаганнар. Шулай торып, бөтен җирдә дә данлыклы Казан телен, аның мәдәниятен, хәтта Уфадагы матур җырларны да көтеп торалар. Менә син уртак татар мәдәнияте турында әйттең һәм инде менә шушы безнең уртак татар мәдәнияте гына түгел, гомумән безнең уртак татарлыгыбыз, ул инде Сүздән менә шушы халык саны исәпкә алуда сүздән гамәлгә күчәргә тиеш дип уйлыйм. Менә без татар дип анда әйтәбез икән инде, бу инде сәяси адым булып тора дигән сүз бит, шулай микән? Бу э, кешенең инде сәясәттән бигрәк, чөнки безнең 90 нчы елларда сәясәт сүзеннән курку башланды һәм гомумән хәзердә аннан ниндер бер игнор бар. Шуңа күрә беренче чиратта мәдәни Әдәп әхлак, гомуми кешелек мөнәсәбәте аша миңа калса, без татарлыкны күбрәк күтәрә алабыз. Үзебезнең, мәсәлән, Instagram битләрендә матур күренешләр булса, мәсәлән, Фирдүс Тямаев иң супер, иң дәртле, иң популяр җырлар язса, сез матур итеп шигырьләр сөйләсәгез, без матур итеп бәйрәмнәр ясасак, үзебез белән бергә Казанның, Татарстанның һәм татар теленең, гомумән, татар халкының милләтенең дәрәҗәсен күтәрәбез. Менә һәрберебез шәхси үз эшендә шулай иттереп инде халкыбызның дәрәҗәсен күтәреп эшлибез дип уйлыйм. Менә Төркиядән сиңа монда хәбәр килеп ирешкән, Гамил. Гамилне беренче татар яшьләре көннәреннән бирле таныйм, шаян һәм тапкыр сүзле, милли җанлы хезмәттәшебезгә уңышлар телим. Өметләребез Югалмасын иде Төркиядән Сәгыйть Хәйри сиңа сәламнәр юллаган. Рәхмәт, рәхмәт. Әйе, әйе. Ул теге бәйрәмнәрдә инде миңа һәрвакыт та шул э, ничек дип әйтим, инде пятачок дип әйтәләр инде аны, уеннар оештырырга, э, концертлар оештырырга һәм э, оештыручы булып йөрергә шаян телдә әйтсәк инде көтүче диләр инде җыештырып йөрүче буларак шул миссия шул дәгъват эше белән мин дәвам итәм инде әле дә рәхмәт